Movie Plus channel ah kan lo lawm a che u. Vawiina kan movie recap tur chu Billy Elliot Movie Sanghnih Kuma an tih chhuah kha a ni. Khawngaihin like, subscribe leh share te kha milo hmehsak ve theuh dawn nia. Kum sangkhat zakua sawmriat pali England ramah chuan kum sawm pakhat mi Billy ah a awm a, a pa Jackie leh a u Tony chu lungalh thei laihchhuahna hmuna hnathawktute nawrh huaihawtnaah tel vein Billy chuan a pi Alzheimer natna nei chu a man a enkawl chawt a. Amah chauha inah a awm changin Billy chuan a u Tony tape record chu ngai thla chunga khuma zuan leh lam chu nuam a ti thei hle thin. Tony chuan a tape record a lo khawih tih a hriat chuan a hau fo thin a. Lam piah lamah a nu boral ta piano chu tum nuam a ti hle bawk. Mahse a pa Jackie chuan bengchheng a tih bakah Boxing class lamah rilru pe turin a duh zawk bawk a ni. Michael chu Billy best friend a ni bawk. Michael chuan class chu a tlan bau fo a, Billy thung chuan sport tui lo mah se a pa tih lungawi nan class a chhulh ve ngai lo. A tukah chuan Jim leh Sandra ballet class chu room in tlawm tur a ti an ni a, Billy chu in hnek turin coach chuan a lo ko peng a, a ngaite bawkin chu match ah chuan a chak lo leh ta. A pa Jacky chu a ti beidawng hle mai. An zirtirtu pa chuan Billy chu punching bag a practice tur leh a thiam hma chu haw lo turin a ti a, room chahbi chu pe in a zawh hnuah Sandra hnena pe turin a chah bawk. Billy rilru chu lam zir ho piano music chuan la pengin chahbi chu chhuan lama hmana va en chian chu a tum ta a. Sandra fanu Debbie chuan lo hmuh in an lam zir chu rawn zawm ve tur in a sawm thuai a. Rei lo te hnu ah chuan a sawmna chu pawm in hmeichhe ho zing ah chuan nuam ti tak in a va tel ve a. Sandra chuan bale pheikhawk chu a lo hawhtir ve bawk a. Class banah chuan Sandra chuan class kal man chu kar lehlamah pawh a pek theih thu a hrilh a, chu thil chuan Billy chu ti thinrimin a lo an khum chiam a. In a haw hnu chuan a pi chu a nu thlanah a hruai a, a pi chuan a nulat laiah a lam thiam zia leh nuam a ti zia te chu a sawi siam siam a. School lamah chuan Debbie chuan Billy chu ballet class lamah chuan hruaikir leh ngei tumin a lo thlem ve bawk a. Boxing class a lo hun meuh chuan inthlakna room ah biru in boxer ten room an chhuahsan hnu chuan ballet class chu a va zawm ve ta a. Chuta tang chuan a pa in boxing zir nana a pawisa pek thin te chu Sandra hnenah a pe thin a, a ballet pheikhawk pawh chu amateur's hnuaiah a thawk ru ta a. Chum khat School-a Gym Class an neih lai chuan Billy leh Michael te chu midang aia an tlan chak loh avangin shortcut lam chu an pan a. He hun hi Billy chuan remchangah lahin a thianpa Michael hnenah chuan Ballet Class a kal thin thu chu a hrilh a, a thianpa pawh chuan a lo lawmpui em em a. Library-a mi lehkhabu te chu ru chhuakin in lamah chuan ngawrh takin a inzir a. Tony-a chhuah bo hlanin room leh bathroom-ah te chuan a zir thin a, a tawpah chuan lam a lo thiam ta em em a. Billy chu a hlawhtlinna chuan a nun a ti hlimin khawlaiah te chuan tuma mitmei veng loin a lam haw a. Chutih lai chuan a u leh a pa chu nawrh huaihawtnaah lo la telin engtia rei pawh nuar mahse thuneitute chuan an bengkhawn duh lo. Khawmi te chu an mang ang hlawm tawh hle a, hnathawktu te ho inkar boruak pawh chu tha lo chho in dawrah te chuan intihbuaina te a thleng fo a. Tlai khat chu boxing zirtirtu chuan Jacky hnenah chuan a fapa Billy chuan class a rawn kal ngai loh thu chu a hrilh a. Jacky-a'n chu thu a hriat chuan a fapa chu biak a tum a, Ani chuan rang takin in alo chhuahsan daih. Jackie chu lungawi loin gym-ah ava kal ve a. Billy-a'n class a kal lo tih a hriat chuan a fapa chu an khumin hruai chhuah a tum a. Sandra-in Billy thlavang alo hauh chuan Billy chuan lo inrawlh lo turin a ti a. In an let leh hnu chuan Jackie chuan sum tlem te an neih chu sport lama hmang lo a, hmeichhe thil tihna a hman avang chuan a la hau chhunzawm a, a fapa chu a mipat pui ngainaah a puh zui bawk. Ballet leh boxing tih kawp chu a phal loh thu hrilhin pawn pawh chhuak tawh lo a, a pi enkawl tur chuan a ti nghal bur a. Billy chu thinrim em emin a pa a huatzia chu a chak chhuak a, chu chuan a pa chu tithin urin kut a thlak zui nghal. Billy chu in atang tlan chhuakin kawng laiah chuan a thinrimna chu a hri thla a. A tukah chuan Billy chu Sandra teina a va leng a, Sandra chuan Billy chu an inah zanriah ei turin a sawm zui nghal. Ani pawh chuan a lo pawm ve mai a. Chumi hnu chuan Debbie room lamah chuan a va kal a, titi dunin lukham te chuan an infiam a. Billy chuan Debbie chu bawhbetah kiss a tum lai takin Sandra chuan Billy chu rawn kau in a thlah haw tur thu a hrilh a. Motor an chuan lai chuan Royal Ballet School a a lut thei tur khawpa a thiam thu te a hrilh a. Hun rei lo te hnuah audition an hawn tur thu te a hrilh chuan chu hun tha chu bawhpel lo turin a ti a. Lam pawh a thlawn a zirtir a inhuamzia te a hrilh tel bawk. Tum khat Billy-a'n a thianpa Michael a va tlawh tum chuan a unau nu thawmhnaw leh makeup te a lo inbel a hmuhin mak a ti hle a. Michael chuan Billy chu lipstick chu lo hnuihsak vein chutih lai chuan audition tur chungchang chu a thianpa chu a hrilh. Sandra-in lam a zirtir tum chuan Billy chu idea pe theitu tur hmanrua engemawni rawn keng turin a hrilh a. Billy chuan a nu in a tana lehkha thawn a zia. Kum saw pariat a tlin hun a chhiar tura a ti, mahse a hawn tawh chu a lo keng a. Sandra chuan lehkha thawn chu a chhiar sak ta a. Chu lehkha thawn bakah chuan Tony-a tape record pawh chu a lo keng a. Tony-a tape chu play in lam dan chi hrang hrang chuan an intihlim zui ta a. Zan khat chu Billy chuan Tony chu zing dar lia tubauh nen a chhuak dawn a ni tih a hria. Jackie pawh chuan lo hria in dan a tum a. An pa fa chuan inhnial chho zel in, A pa Jackie chu a nu thih atang khan hmasawn reng reng lo, mi hman tlak loh tak a ni tia a sawi chuan Jackie thin chu sa phat in Tony chu kut a thlak a. Mahse, tuni chu in atang a chhuak lui ta tho a, chung thil te avang chuan Billy chuan stress a neih phah nasa hle a. A lam zirna hmunah pawh chuan a nungchang te inthlakin chung khat a lam kal hmang siam that sak a tum chuan Billy chu lo thinrimin inthlakna room lamah chuan a kal ta daih a. Sandra chuan va um zuiin Billy chuan a lo an khum chiam a, midang teh ang bawk a, amah hlawknah tan chauh a audition kal tir tumah a lo puh a, amah a thlanna chhan pawh a duh duah a ti kual theih vang niin a sawi bawk. Sandra chuan a beng a, mahse in chhir tawn dun vatin an inkuah a. Tlai lama an haw pah chuan Sandra chuan Billy chu suan lek thawnthu chu a hrilh a. Audition hma ni chuan Debbie pawn rawn tlawhin Billy chuan a lakah eng rilru nge a put ve tih hriat a duh thu te a hrilh a. Mahse Billy chuan eng rilru mah a put loh thu hrilhin a kalsan a. Chutih lai chuan Police leh hnathawk te inkarah buaina chhuakin Police te chuan khaw chhunga hnathawk te chu man tumin an zawng a. Tony chu hruaitu ber a nih avangin an man a. A u an sawisa lai chu a lo thlir reng thung a. A u jail tahna vanga audition-a a inlan theih loh thu chu Sandra hrilh tumin an in lam chu a va call a. Debbie chuan phone chu lo lain engmah sawi lo chuan a dah leh hmak a. Tony chhuah theih nan Jackie leh Billy chu court lamah an buai hle a. Chutih lai chuan Sandra pawh chuan audition turin Billy lo kal hun chu a lo nghak ve char char a. A beidawng chuan an in lamah a va kal ta a, Billy te chhungkua an lo haw mek nen in tawkin Jackie-a'n an in a leng lut turin a lo sawm ve nghal a. Sandra chuan audition vel a sawi chuan Tony chu thinrim in ballet a zirna chuan a duhthusam te chu a tihchhiat a hlauhpui a ni. Sandra-in Billy chu lam a thiam zia a sawi hnuin, Tony chuan Billy chu dawhkanah chuan tintirin lam turin a ti a. Mahse, in atang chuan a tlan chhuak ta daih a. Thinrim taka step vun ban a ben ri chuan lam dan thar a hriat tir phah a, a lam ta nghal a. Kar a lo liam a, U Lok Zan khawvut tak hnuaia an intihlum nan chuan a nu Piano chu a pa chuan tuah turin a tichhia a, Billy chuan hrehawm a ti kher mai. Christmas zan te pawh chu an chhungkuain an hmang hauh a. Zanriah ei kham chuan Billy leh Michael chu inhmuhin Michael chuan a pa hnen atanga zu tlem te a ruk chhuah chu a khi lai ve a. Billy kut vut tak te chu a ipteah a thun sak a, chumi pah chuan a biangah a fawp zeuh a. Billy chuan a mi patpui a duh ve loh thu a hrilh hnuah a thianpa chu a thuruk a zep sak bakah a lama a tan tlat tur thu te a hrilh zui bawk a. Chumi zan chuan Billy chuan Michael chu gym-ah chuan a lam thawmhnaw hak tirin lam dan chi hrang hrang chu a zirtir ve a. Chutih lai chuan Jackie leh a thiante chuan khawchhung an lo fang ve mek bawk. Rimawi thawm chu hria a, Jackie-a gym-ah a va luh chuan A fapa Billy lam lai a va hmu a, a lam zawh chuan Michael chuan thiam ti zetin kut a lo beng a. Jackie chuan building chu a chhuahsan ta nghal thung. Mahsela Jackie chu thinrim loin a fapa chu a theih tawpa chawiawm a tum ta a. Sandra hmu tur chuan a kal ta nghal a, Sandra in a thlawna a zirtir theih thu a lo hrilh pawh chuan Jackie-a'n lo hnarin a fapa tana a tih theih ve tawk a ngaiin zir man chu pek ngei a tum ruh hle a. Ni khat chu Jackie chu an lungalh thei laih chhuahna ah a va kal a, nawrh huaihawt bansanin hnathawk tu te chu a va zawm ve a. A fapa Tony-a'n a lo hmuh chuan a pa hnenah chuan va tlan vatin A thil tih chu tawpsan turin a ti a, Jackie chuan mittui tla chungin a fapa Billy lam zir nana sumtuak a ngaih thu a lo hrilh ve thung a. A fapa chuan lung chhe takin a kuah a, an tap dun ta a, a pa chu tih dan dang kan ngaihtuah dawn nia tiin a hmin thei ta hram a. An thiante leh thenawmte chuan Billy tanpui nan sum an thawh khawm a, mahse a daih loh avangin Jackie chuan a nupui thi ta tlereuh te chu a dah kham ta a. Rei lo te hnuah chuan Billy chu London ah a pa nen chuan kalin khawpui nun dan chu an tan chuan thil thar hlak a ni. Academy ah chuan Billy chuan thian pakhat a tung a, medical examination te an pel tlang hnu chuan Judge te hmaah inlan tur a tih an ni a, mahse a nervous em avang leh Judge te hmel lan dan atang chuan a ti tha lo niin a inhria. A lam zawh a, hlau thawng taka Billy awm lai chu mipa naupang hian hnem tumin a lo pan a, ani chuan a lo hnek hrep zui. Audition tawp ber tan chuan interview a ni a, a pa nen an inlan dun tur a ni. Interview ah chuan Jackie chuan ballet chungchang engmah a hriatpui loh thu leh a fapa chu hlawhtling ngei tura a duh thu a sawi a. Billy chuan ballet a ngainat chhan chu lam a ngainat vang niin a sawi bawk. Judge ten i lam changin engtiangin nge i feel tih zawhna an zawh chuan Billy-a'n a lungngaihna ti theih nghilhin sava ang maia thlawk delh delhin a inhre thin tiin a chhang a. Hun lo kal leh hretin. Billy pawh chu an school-ah a let leh a, Academy atanga lehkhathawn a dawn hun chu nghak nitinin a beidawng tawh hle mai. Letter a lo thlen ni chuan Billy chuan amah in a hawng a, a chhiar zawh chuan a thu ta hle hle a. Jackie a va kal chuan a fapa chu a tling tih a han hria a, a thiante hrilh turin hmanhmawh takin a chhuah nghal. Mahse a thiante chuan ngui takin an nawrh huai hawt chu ti tawp a, An hnangaiah bawk an kir leh a ngaihthu an lo hrilh thung a. Billy chu a kal bau hma chuan zirtirtu nu Sandra chu a va tlawh a. Sandra pawh chuan duhsakna a lo hlan bawk. A pi chuan a tupa Billy chu thlah nan a kuah bawk a. Michael pawh chu a thianpa mangṭha tur chuan a lo kal ve a. Billy chuan a biangah a lo fawhsak. Station ah chuan Jackie chuan a fapa Billy chu nghet takin a kuah a, Tony pawh chuan a unaupa kal tur chu a lo thlah liam ve bawk. Kum sawm pali hnuah chuan Jackie leh Tony tipa fa chu khawpuia theatre pakhatah chuan an thu ve ran a, Michael pawh chu chumi hmunah chuan a lo awm ve, hmeichhia angin a lo insiam danglam tawh a lo ni. Stage ah chuan kum sawmhnih panga mi Billy chu Suanlake thawnthu, Ballet hmanga an chan turah chuan Suan role part a lo chang a.